vawiin chu tlawng lamah an ram chhuak a mahse vawiin chuan sangha man zawngin an khawsa lo a tlawng lamah an vak theng thaw vel mai mai a tlawng ram hi hei a nuam khawp mai a a velte zau tha a tichuan vawiin chu tlawng lam boruak hriatin-- Sangha pawh man chuang lovin U Lawngte lo awm chuan kan ti a, an han rawn chhuak mai mai ni e. Lui hi kang chat nasa khawp mai a, kan hmuh lai ang hian helai ka kalpui awma ni nen hian tlawng dum kan fang vel mai mai a, a hmanthlak khawp mai vawiin chu in lamah hnaṭulte kalsanin. inrin ni te nia chaw hahdam pai tlawng ding velah nungcha che vel hmuh tumin in vak chhuak a tin u lawng kan beisei pah bawk a mar chu u lawng hi kan la hmu lo reng reng tunah hian lehna han khuh tur chi in an la awm lo a tiang te chu kan ni a. Hmarah chu u lawng man lo mai la lawng boruak kan han tem a hahdam sawng sawng mai ni a kalkawng chu hahthlak fu mah se a hmun kan thlen tawh hi chuan tlawng duma han khaw sak hi he ni thingtlang pa tan chuan nuam ve thin a sangha man zawngin kan khawsa lo a. tunah hian lui kamah tui kan hel a luithuk deuh a lo awm leh hunah u lawng awm nge awmlo kan en leng a khua hi dur deuh a u lawng a awm duh hmel fu a mar chu tun thleng chuan khuh tur chu kan la hmu lo a tlawng hi-- tunah pawh hian kan hel a a li hi dai vek theih lo vang e he lamah hian tui awmna lam pang chu nia sirah hian kal thla zel anga u lawng te kan hmu nih chuan in khuh venga kan hmu lo nih pawn lungawi takin kan haw leh mainga. Chin Rinni ni vangin Lenkhang zar zawnga zan lam hun hman a rem dawn lo a, inkhawm zan te ni vangin lawng hi kan beisei chu ni mai. Tunah hian suar suarah kan lut dawn a helai suarah hian hma chuan lung te kan rem a sangha kan man thin a tui te kan han inang a hu mi kan thlangah khuan kan kal thlakna tur zel a ni a hma hi lung rem a lo awm a a ni hian lung a lo rem a lai hian a tupa lung rem nge. Kan hre lo a, khulai lung vawm khawm khaw lung rem kan tih chu nia, suara lung khan vawm khawm a, a hnuai khu sangha leng turin a mawng phah ber khawn siam a, chung chu lung ten vawm hnan a, karah khuan sangha an awm thin a, chuan lenin khulai lung rem hi khuh kual anga lung te khun phawrh leng a. Sangha awmte kha len an awk dawn a, chu chu lungrem kan tih leh lungrem ṭhiah dan chu ni e. Ka hmah khuan li ṭha deuh mai a awm a, mau dar dum kan ti mai a, helai chu ka zuk en ang a, u lawng an awm leh awm lo, vau kamah hian kal thlanga ka hma li ah khuan. U lawng hmuh tur an awm dawn em a lai khut lung chunga khun awm a tlem chu an khuh a man thei ngam aww lung chung an awm tlat mai a mau darh dum ah hian kan hmu thei maw lung chunga dum fur khaw hung khaw u lawng an nih khaw. tlem chu lai hian lo awm a an awm darh bawk sia lung a tam bawk sia kan khuh ngam lo mai thei a ni ka in man lo ang tun kha chu lung karah khuan in relh ru vek dawn a i tawm hle mai a an lian tawh siah. hmun dang an en thla zel ang e he lamah khawn in kal thlang ah tlem te te chu an bawk khawm a helai kar ah pawh khawn an awm dan ava buai thlak ve den lehna man rem lo zawng in an awm tlat mai. Chunglai pawh saw a thuk laiah an awm thin a. An awmkhawm lai hmuh chak awm hle mai a. En thla zel ang khaw lampang khaw. Hmuh tur an vang ta khawp mai thlang lampangah chuan. Hi helai lui hnar lam lungkhawk rawk kar ami bak kha chuan awmlo a ni a u lawng an vang hle mai imm u lawng an awm ta lo thlang lamah chuan hmuh tur an awm tawh lo reng reng. kan zawng tawh lo mai ang kan hmuh chhun lah man theih bawk si lo a thuk lai te se chuan sangha te an awm a vawiin chi hlawh chham in tlawngah kal dawn a an hlawh chham dawn ang khawp mai amarawhchu hlawh chham pawh ni ila. a nuam ve hrim hrim a tlawng dunga lui pui dunga kal hi tikhan u lawng chu an zawng chhun zawm tawh lo mai anga viewers ten tlawng lui an lo hmuh ve leh tan kan duh pui cheu a tuna kan awmna lai hi. A li hming chu helai bik hi chu mau darh dum kan ti thin a tunah hian tui tam lutuk lo a mah chuan hei angai vau kam te hi tui khat vek thin a tui tlem lai tak a ni tlawng dung kal ve chak pawhin awm ka ring a video hmasa han sangha man te kan rawn ti lang a hang te pawh chhun zawm leh chak awm tawh khawp mai vawiinah chuan ulawng zawn pah a tlawng dung a. kan ram chhuahna video te min lo en sak ve leh ula chuan kan channel te tha intih zawng anih chuan min lo subscribe ve leh ula tin like leh comment te pawh min lo pek chak ve leh ula khi kha inkhawngei na kan dil ve leh a ni e.